سڵاوتان لێبێ بێگومان لەوانەیە لە ماوەی ڕابردوودا گوێبیستی زنجیرەیەکی نوێ بوو بن لە ڕێدمیەوە کە بریتی بوو لە زنجیرەی کەی لەگەڵیشیدا دوو موبایلی نوێیان ڕاگەاند ئەویش بریتی بوون لە K20 و هەروە K20 پۆ منەمڕۆ ئێوە بە جۆرە جیانیەکەی K20 دەناسێنم کە تا ئێستا جۆرە جیانەکەی K20 پۆڕانەگەێنراوە کەواتە بابزانین مۆبایل ئاسمام ناوەندەکەی شاومی چیمان پێشکەش دەکات من سەردارم لە کەیایتێنەوە ئەمە ڤیددیوی کردنەوەی پاکەتی مینۆتیە هەروها تێوانینی سەتایی بۆمبایەکە هەروەکو دەبینن پاکەتی مۆبایلەکە هاوشێوەی پاکەتی مۆبایلەکانی دیکەی شاومی بەڵام ئەمە ڕەنجی ڕەشە لە بەشی پێشەوەی مۆبایلەکە بوونی هەیە جیاواز لە پاکەتی مۆبایلەکانی دیکە لە جیاتیەوەی لە سەر پشتەوەی تایبەتمەندەکان و هەندێک لە زانیارەکان نووسرابێ لێرە بوونیان هەیە ئەو جۆرەی من لامە مینۆتی ڕەنجی شینە ڕامی شش گێگایە و هەروەها بیرگەی 64 گێگابایتە. لە ناوەشی کۆمەڵێک پێکاتە هەیە کە ئێمە دێینە سەری ئێساش با پاکەتەکەی بکەینەوە بزانین چیمان لە ناوەدا هەیە ئێستا با بزانین چی لە ناو پاکەتەکەی هەیە بێگومان ئەمە بۆکسەکە و کۆمیشە لە بەشی سەرەوەی هەیە مۆبایلەکە گە دەربکەین با سەرەتا مۆبایلەکە لەلاوەدانین بابزانین چیترمان هەیە هەروەک دەبینن ئەمانە کەلوپەلەکانی ناوەی پاکەتی مینۆتیە مۆبایلەکە کەی بڵێکی جۆری تایپسی کە لە سەرێکی بارگاویکردنەوەی هەشدەواتی بۆ خێرای بارگاویکردنەوە ئامرازێکی دەرکردنی سیم ڕێبەریەکان و هەروەها کەیسێکی بەرگێکی ڕقیش لەگەڵ مۆبایلەکە هەیە کە بۆ دروستکراوە بێگومان لەگەڵ شێوەی مینۆتی بێتەوە بەگشتی ئەمە تایبەتمەندیەکانن ئێستا ژێمە دەینە سەر باسی مۆبایلەکە بەڵام ئەم شتانە وەلانین دێنە سەر باسی مۆبایلەکە ئەمە مۆبایلەکەیە بێگومان ئەمە بەشی پشتەوەیەتی ئەمە بەشی پێشەوەتی هەروەکو دەبینن لە بەشی سەرەوەگەر ئێمە ئەم لەزگەیە لێ بکەینەوە بۆی جوانتر بێ لە لامان ئێستا بۆی جوانتر ببینین لە بەشی سەرەوە بەبێ گومانی ئۆدیۆ جاک هەیە و هەروەها لە بەشی خوارەوە بڵندگویەک و هەروها یوئێسبی-سی و جگە لەوەش شوێنی سیم کە بێگومان مۆبایلەکەت دوو سیم دەخوا واتە بۆ کوردستان شیاوە ئێستا ژەگەر مۆبایلەکە پێ بکەین ئێستا ئەوەی کە جێگەی سەرنجی هەمووانە ئەوەیە مۆبایلەکە خاوەنی پەنجەمۆری ژێڕۆنماه سالێرە ئێمە پەنجەمۆرەکە ڕێک دەخەین ئێستا هەروەکو دەبینن مۆبایلەکە خاوەنی ڕوونمایەکی 6.9 ئینجا لە جۆری ئەمۆلێدا دووارە یەکەمەوە ئامۆلێت لە نایابترین ڕوونماکان لە ئێستادا ئەوەی کە جێگەی سەرنجەوەیە ڕوونماکەی پڕە واتە واتا چی کە ڕوونماکەی پڕە؟ واتا هیچ نۆچێک و بەشێکی براو وەیان چاڵێک بوونی نیە لە مۆبایلەکە ئەمەش واتای وایە مۆبایلەکە خاوەن کامیرایەکی سلفی مۆتۆرایستە ئەگەر ئێستا ئەمە بیکەینەوە ئێستا بیکەینەوە چ ڕوویدا چ ڕوویدا هاتە دەرەوە دەنگێکیشی لێدێ هەروەک دەبینن چی ڕووناکی دەردەکە LED هەیە ڕیدێکی جوانی هەیە ئەگەر سێلفێکیشی پێ بگرین

مۆبایلەکە خاوەن کامێرەیەکی نایابە کە هەستەوەرەکانی هی کۆمپانیای سۆنیە ئێستاگەر بینە سەرباسی ناوەڕۆک مۆبایلەکە خاوەن پرۆسسەری سناپدراگۆنی 1930 هەژنانۆمەتری بێگومان وەکو برایەکەی نییە لە ڕووی پرۆسسەرەوە برایەکەی کە کەی بیست پرۆیە هەرچەندە جۆرە جیانەکەی لێ سادە بەردەست نییە واتە می نۆتی کە هاوشێوەی کەی بیستە خاوەن پرۆسسەری 1920 نەوەکو سنابراگۆنی 1955 بەڵام لە هەمان کاتدا توانستێکی بەهێز پێشکەش دەکات لە ڕووی چالاکی و کارکردنەوە

لە ڕێگەی ئەو کە لە سەرەی کە لەگەڵیەتی کاش دەواتە لە ماوەی کەم داتوانێت موبایلەکە پڕ بارگە واتە شەحن بکاتەوە موبایلەکەش هەروەکو ئاماژەمان پێکرد خاوەنی ئەندروید نۆی لەسرە بەڕووکاری میوآی دا کە کەشاومی خۆی پەرەی پێدەدات هەروەک لە بیرمان نەچێ هەموو ئەو جوڵانەی کە لە ئێستادا باون بۆمبایلەکە بەردەستن هەر وەک دارک مۆد ئەگەر پێی بکەین واتە دۆخی تاریک بۆ تەواوی سیستەمەکە بەردەستە هەروەکو دەبینن لە ناو سێتینگس و زۆربەی بەرنمەکان ئەمەش بێگومان پێشکەشکردنێکی باشە لەلایەن کۆمپانیای ناوبراوە ئەوەی زۆر سەرنجی منی ڕاکێشە بێگومان ئەم دیزینە قەشنگەیە ئەم ڕەنگەشینە جوانەیە کە بە مۆبایلەکە بەخشراوە بە گشتی مۆبایلەکە مۆبایلێکی نایابە ئێستاش ئەگەر مۆبایلەکە پەنجەمۆرەکەی تاقی بکەینەوە خراپ نییە مۆبایلەکە پەنجەمۆرەکەی باشە گونجاوە لە بیریشمان نەچێ دەشتوانی فەیس ئەنلۆک بۆ مۆبایلەکە دابنێ گە بزانین لە ریجنی ئێمە بەردەست بێت ئات فەیس دەیتا بەردەستە با تاقی بکەینەوە ئێستا دەبینین کامیراکەی سادێتە دەرەوە ئەمە بەم شوێ چالاک وەستاگەر ئێمە بێگومان تاقی بکەینەوە لەگەڵمان بن بەم شێوەیە ڕاستەوخۆ بۆیەوە بەڵام بێگومان پێویستی بە سوایپ ئەپێکەیە دێتە دەرەوە دەموچاوت کەمێک کاتی دەوێت چ کاتاوەکو کامێراکە دێتە دەرەوە و کامێراکە دەستەوە ژوورەوە کاتی پێویستە بەڵام من پەنجەمۆری ژێڕۆنمایەکە کەمێک تاخیر دەبێت کەمێک دوا دەکەوێت بەڵام بژی شاومی بۆ ئەم نرخە گونجاوە جەکاتە با بێمە سەر نرخەکانی نرخی مۆبایلە ئەوەی کە بێگومان ئەوەی کە لە لای منە لێم هەڵە دەبێ وەبزانانی لەسە پشتەوەتی ئەوەی لە لای منە بێگومان ڕامی شەشی 64 گێگایە نرخەکەی 299 دلارە لە کۆمپانیای ئایسی لۆبی و هەروەها بۆ جۆری بیرگە 1920 بۆ ڕەنجی ئاسایی لەم شێوەیە بە 390 دلار و جۆرێکی ڕنگ سووریشی هەیە بە 325 دلار دەتوانن دەستی بخەن لە کۆمپانیای ناوبراو ئەمە بەگشتی مۆبایلەکە بوو هیوام وایە ئاماژەم بە گرنگترین تایبەتمەندەکانی کردبێ و ئێوەی خۆشەویستیش بەگشتی مۆبایلەکە من بەدڵمە بە تایبەتی بۆ ئەم نرخە دەتوانم بڵێم هەستی فلاکشی پێکی هەیە ئەتە هەستی مۆبایلێکی ئاسبەرزیە کاتێک لە ناو دەستانە ئیتر ئەمە کردنەوەی پاکەتی مۆبایلی می نۆت تری بوو و هەروەها تێڕوانینی سەرەتایی بوو لە کۆتاییدا لەبیرتان نەچێت لایکی ڤیددیوکانمان بکەن و هەروەها سبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و زەنگوڵەکەشتان بیر نەچێ کلیکێکی لێ بکەن و چالاکی بکەن بۆی کاتێک کە ڤیددیو نێمان بڵاو کردەوە پێش هەمووان پێتان بگات من سەردارم لە کەیتێنەوە تا ڤیددیوەکی دیکە و کاتێکی تر ماڵاوا کاتێکی خۆش.